Naende mbuya mono ase eng'encho y'omoriki bw'amang'ana, ekanisa yaito iga iga nabo twarwete aiga iga rituko riarenge ria chuma, wiki eria yarenge buya, chuma eria intwe sabato eria intwe ase asimete aa twarenge nyatieko, bono rero nabo twachia gocha aa twanyora ng'a ekanisa eye ekomochia gototantania ase enyomba ya borandia. Ase togachete ebinto bi'okoriera, nane nebinto bigokora Epasaka Enchenu. Iga abanto mbachete obotuko bwa rero, bakabuna ebiburi abwo totamanyeti, bagasoa ase enyomba eye ya borandia. Bakabogoria epani yarenge ororo, na ebinto bikorosia Epasaka Enchenu, na ebitambaa bikwarwa ase amatabau, bakagenda amo nabirobio. Na binto binde mbire tokona-korigereria toramanye baadaye gose mbichiete, korende bono naintwe nabo tware okondemwa egekora eke ng'a aba tari banto banene na abana aba baito bare nka abasae. Bachire enkuma, batasigeti nonye nechinyomba chi'ogosasiima, ekiagera aiga noo Nyasae amenyete kuringana negetabu kia Habakuki. Bono twabasabeire Nyasae oito abakonye, na barabwo banyore ogotooreka chinkoro chiabo chisamunyoke, bamanye ng'a ebi bagokora nigo bire mamicha nokobani kwa Nyasae, mbabasa gokwa ase ebibe. Naro ayio nabwate riabo. Omenta nayio Morisia oito akwanire, nabo totarenge iga iga ewiki eria ase eng'encho y'ogosasiima, ekero twacha rero, nabo twanyora ng'a enyomba eye ase togoyachia ebinto biaito, nabo isaririe, keburi ekebunire, alafu bakabwata bagasoa ase twasibetie ebinto bia epasaka tobegete. Nabo barusetie epani eria tokoroseria omogati bw'Epasaka, bakaira alafu ne ebitambaa biria tokwara, na ebinde ebio totaramanya ebio banyarete koba bakoira. Bono abana aba iga tari abanto banene, tari bagaka, natware kobasabera ng'a nabare batooreke engaki eyemo, bache mwatata, erinde. Barore ogotooreka nabarabwo. Ase ayio amake, tiga Nyasae abakonye, ekero bakonya gosaria iga emambia eyemo batooreke mbuya mono. Oyokorenda omochie ang'e Nyasae taiyo ogakora emeremo ya bosa. Bono intwe nabo totigerete Nyasae ng'a nere orendete ebinto biaye ekiagera nebiaye. Naende okorora ng'a abana aba nkokagera bare ng'a ebinto ebi togotumia aa, nebiaito intwe abanyene, ebinto ebi ntibumbi ribiaito, ebinto ebi nibia Nyasae. Naende ekero tokobitiga aya, tokobitiga ase amaboko a Nyasae, naende Nyasae okorenda. Naende bono oko togosaba mono abana aba banyare koba bagotiga amang'ana aya, banyare koba bagocha ekanisa, egere batooreke bamanye ninki ebi emeromberio ya Nyasae egoteba. Mbuya mono egento bono buna yabeire ase ekenyoro eke iga, enchera tokorigereria nabo okorora ng'a yatwarire obosareko obonge, ekero tokorigereria abana iga bagochera aye iga nigo bagochesa chinganda, batindete oro turu amatuko onsi. Buna bono ekero tokorigereria enchera barengereretie egento barengereretie, barengereretie ng'a amakonda aya akobuga amano aria naro abwate chibesa chinyinge, bache banyanyore aremo aiga, baire bachia koona. Bono tware gosaba omogambi oito omwasani, chief, na community policing gaki kimoranche ase ekenyoro ekeria giachake gosareka ekabira eng'u na eye monyare koba mogoeta round egere mokonye abana abachake gosareka ase eng'echo y'enchera y'oboibi erio ekenyoro kechake goegotegerera. Ayio nabo tware gosaba ase obweeng'e. Buna inche bono nagoteba ng'a ekero twabokire ase eng'encho y'omosanga omonene ase eng'encho twanyorire enyomba ya omorwandi otagoire, lakini ogosaba gwaito buna abanto ba Nyasaye twagoteba ng'a abana baria bakorete amang'ana aya iga nase eng'encho y'ogotamanya, ekiagera Nyasaye nere okorwa obogima nere obaete obogima. Igo mbabwate korwa amasikani ase enyomba ya Nyasaye, na emenwa ya Nyasaye, na ebikorwa emeremo ya Nyasaye. Totoe kobabora ng'a ase ogwancha ogwancha kwabo bairane ebinto ebi bairete, naende baiche ase enyomba ya Nyasae, intwe baganetie ase eng'encho y'ogosasima, erio Nyasae tigabaseseri. Ee bono. Ekanisa.